Indo cia mwanya mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndakũnyita ũgeni tabarĩra ĩno ndĩmũrehagĩra channel-inĩ ĩno yakwa. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi na ndĩ Mũmbũi wa mbarĩ ya Ngoru, Ambũi no o ethetheria na ndĩkĩrĩ mũihwa na Anjirũ a mbarĩ ya Rwara. Kuma kũrĩa itũra rĩa Mũrang'a kũrĩa gwĩtagwo Kĩbĩĩ, kũu nĩkuo nyarũme akwa makĩrĩ, nĩkuo maitũ aumĩte. Na ndĩkĩrĩ mũthuri Mũgĩkũyũ, ndĩ mũthuri wa kĩama. rũngũ-inĩ ũrĩa ndĩ, na ndĩ ndungata ya rũrĩrĩ. Ndungatagĩra mwena ũyũ wa Nyandarũa, nĩkuo ngoragwo ngĩtungatĩra rũrĩrĩ rwitũ. No ndikĩrĩ mĩhaka kuma Thagana Mũnga, gũthiĩ nginya Gatiki, o nginya Ngarĩ Mbatura. Nĩ tũgĩikarĩte matukũ maigana ũna tũtahotete gũkorwo tũkĩheana kĩrĩra, tondũ miumagĩrĩre nayo ĩrakĩrĩ o mĩingĩ, na ona rĩu, no kanya ndakĩona ndamenya tũgayane kĩrĩa kĩnini ndĩnakĩo, tondũ nĩ njugaga o kaingĩ, gũtirĩ mũgĩkũyũ ona ũmwe ũngĩikarĩra haha njũng'wa-inĩ ĩno njikaragĩra, age o kaũndũ angĩtũtara nako na gatuĩke kĩguni kĩnene. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwendaga twarie maũndũ marĩa matuĩkĩte kĩrigica mahinda-inĩ maya, megemainie na mĩciĩ ĩrĩa tũrĩ mahinda-inĩ maya tũrĩ. Mĩgiro nĩ yakĩrĩ kuo na mĩgiro nĩ mĩingĩ mũno, no nĩ ngwenda twarie ũhoro wĩgiĩ Ũrathiĩ mĩciĩ ĩngĩ ũgakora kwĩna mwana ũtuĩtwo kũrĩa nyina ambĩte kũhika arĩ mwana wa kahĩĩ, ũgakora nĩaciarĩire mũciĩ o ũcio mwana ũngĩ wa kairĩtu, agakorwo nĩaciarĩte ithe na nyina wa mũthuri ũrĩa wamũhikia. nginya rĩu twanyitana, ũgacoka ũgakora nĩacokire akĩhika akiuma kũrĩa, ũthoni gũtiarĩ, gũtiaracĩtio, gũtiekĩtwo ona atĩa, no aciari a mũciĩ ũcio rĩ, mũndũ aciarwo rĩ, mũirĩtu ũyũ ambaga kũinũkia kana kau gathiĩ kone gukawe, kana na kau kangĩ gathiĩ kone cũe, koguo cũe akagweta na kanua gake atĩa? Hĩ! Ĩ mũriũ wakwa nĩ weka wega ĩ! Nĩ wanjiara nĩ ndeyona rĩngĩ. O rĩmwe spiritual Liam mwana ũcio akanyitithanio na mũciĩ ũcio akorwo we nĩ atuwo rĩtwa rĩa kũu tondũ kwĩragwo ngoma itihenekaga na ngoma ngundi yayo ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩ ya koma yo. Ngwenda ũnyite hau. Nake mũthuri kana kau Ona nĩgakinyire gũtang'atang'a gagĩkũrĩra kũu gakĩnenehera kũu. Agakanyita magĩthi rũru guoko akauga Ngarana nĩtwĩkĩrĩrwo irio tumagarie mbũri ici. Gagĩgakinya gũthiĩ gĩthomo. Rĩu arĩ athurinĩ arĩa angĩ nĩariugaga nĩndĩracokirio nĩ mũriũ wakwa arĩ na gĩkeno kĩnene mũno ngoroinĩ. No mũthuri ũcio rĩ, matiracĩtie, matiracĩirie kũrĩa mũka wa mũriũ aumĩte, matiracĩtie. O ta ũrĩa gũkĩrĩ mahinda maya na nĩguo gũkĩragĩthiĩ, magagĩthogothana o hanini nĩ ũndũ wa ngomi ciarahũka, ikĩenda kwĩra andũ rĩrahi rũracio rũrĩa, magathogothana hanini, mwarĩ ũyũ akauma gũkũ agacoka kwao. Acoka kwao hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ, kũrĩ mũndũ ũkũmwĩrĩra karia, kũrĩ mũndũ ũkũmwĩrĩra mũtu, kũrĩ mũndũ ũkũmwĩrĩra wĩra akamwongerera kana kangĩ. Ngwĩciria nĩmũranyita ũrĩa ndĩrauga tondũ nĩguo hau nĩho tũrĩ. Angĩkorwo nĩathiĩ gwetha handũ egũkombora kanyũmba-rĩ, mũthenya ũcio-rĩ, athiĩ gũkombora-rĩ, kana atua itua rĩa gũkombora okorwo nake nyina ndarĩ na ũhoti-rĩ, wa kũmũikarĩra na twana-rĩ, o ta ũrĩa mũrakĩona matukũ ma ũmũthĩ nĩ kwagagire rĩ, no arĩcemania na mũndũ ũngĩ amwĩre nĩ ndĩrakwenda ngũhikie na ngũkũhikia o na twana tũtũ. Magagĩikara mĩeri ĩtatũ, akamwĩra nawe nĩ ũkũngĩra kana kangĩ kamwe kana twĩrĩ kana o ta ũrĩa marĩiguithanĩria, akawagĩa kana. Rĩrĩa mũirĩtu ũrĩa akagĩa kana-rĩ, ndagagatua ithe, na ena kangĩ atuĩte kũrĩa ahikĩte, agagatua ithe wa mũthuri ũyũ, tondũ nĩmagĩikaranĩtie. Maikaikara, akambĩrĩria mũthuri ũcio kũingĩrwo nĩ meciria moru, kwambĩrĩria kũnyarara na kũmena ciana ici ingĩ, tondũ gake nĩkamba koneka. mũtumia ũrĩa rĩ, agakinya kuona nginya ciana ciakwa rĩ, nĩ irĩgerwo ngero. Meka kahĩtia kanini, marahũrwo mbara ya gĩthigithanio. Akauma nakuo kũu, agathiĩ kwĩikaria kana agacoka kwa nyina. Macio nĩmo maũndũ marĩa marĩ kuo. Mũthikĩrĩria na mwĩroreri, ndũngiuga tiguo kũrĩ. Bũrũri ũyũ maũndũ marĩa marĩ kuo maingĩ nĩ macio. Rĩu ena nyamũriũ cia kwene ithatũ, andũ mataracĩtie. Agĩcoka kwao, agakĩrera kana karĩa ningĩ gakawaneneha, ndegũkĩona mũndũ ũngĩ hihi ĩ, no agakĩona atĩrĩrĩ, reke rĩu ngindĩrie mũciĩ, mami njikarĩre na twana tũtũ ĩ, thiĩ ngatũrĩmithie, rĩu akamba agatiga itherũ, rĩu auma narĩo rĩngĩ, rĩa gũthiĩ kũhara ciana akĩrehaga mũciĩ. Hangĩhĩtia tondũ maũndũ namo nĩ mangĩ, mũciĩ ũcio kũgĩe mũndũ. ũkuga haha nĩho mũrĩire makinya rĩ, macokie makinya thutha rĩ, mamenye nyina wa mũirĩtu ũyũ ũraciara ciana ici agaciarĩra haha riko-inĩ rĩ, kana nĩ araingatwo agoka na ciana cia nyamũrio kũndũ kũngĩ rĩ, nĩ rũracio rwa cũwe kana rwa nyina rũtatwarĩtwo rĩ, matware rĩ, o rĩmwe rĩera nĩ rĩakundũra atĩ aya nao nĩ mabataire makarĩha thirĩ ũrĩkũ? ũyũ. Hĩndĩ ĩyo rĩ, twana tũtingĩcokio nda. na nĩ nyamũũrio cia kwene, na nĩwaigua andũ acio ũrĩa marakundĩkaga ciana na ciugo, atĩ nĩndeyona, nĩndĩraciarirwo nĩ mũũriũ, ũguo, maũndũ ta macio. Ũgagĩkora mwana ũrĩa nĩona mũndũ wa kũmwenda arĩ o na twana twake, mũirĩtu ũcio nĩona mũndũ wa kũmũbatara arĩ o na twana tũu tũtatũ. Tondũ makĩrĩ o kuo. Nake mũndũ ũrĩa nake ũramũbatara nĩaikaikĩtie tũmatukũ. Nĩkĩ? Tondũ nĩgwathiire gũkĩonekana mũtonyi ũgũthiĩ nake mũciĩ ũcio, akĩmatonya ndũgĩra wega, magĩka maũndũ ũrĩa magĩrĩire kũrĩa nyina wa mwanake aumĩte, magĩtwara nginya mbũri cia matũ. Koguo araninire mwaka o ũmwe. ararathĩrwo nĩ mamawe mararongorerio magĩe mĩciĩ yao na matũre na thayũ. Koguo nake rĩ, ndethiĩ gwetha cukuru kairĩtu ekũhikia tondũ matukũ make nake nĩ megũkĩrĩte. Ũrĩeka eka atĩa? Mũthikĩrĩria na mwĩroreri, egũthiĩ macemanie na ũyũ makĩruta wĩra merane ona nĩ wega tondũ onaniĩ hinya wa gũkarera kana ta gaka ndirĩ, gaka ge kĩrathi gĩkĩ gĩa gatandatũ reke twambanĩrĩrie hau. Magagĩthiĩ na mbere na kũrera twana tũu na magatũrania, oka agaciarĩra mũndũ ũcio twana twĩrĩ kana tũtatũ. Rĩu nĩ agĩciara ithe, nĩ aciara nyina na nĩaciara mũrũ wa ithe hihi kana nyina wa wa mũka. Tondũ aya erĩ-rĩ, nĩ nyamũrio cia kwene. Nĩacokire akĩgĩa kangĩ ahenereirio, gagĩtuo nyamũrio ya kũndũ kũngĩ nako. Ndĩrenda mũthikĩrĩrie kĩrĩra gĩkĩ, tũkĩrore na tũkĩbacĩrĩre mũno nĩgetha wone kũrĩa mangũ maracoka makauma. Ona gũgũthiĩte wega, mathirĩ marĩhwo, gũthiĩ wega. marĩa mathiirĩ marĩhwo na gũthiĩ wega, ũgacoka ũkahĩtana o rĩmwe, nĩ ũndũ wa kĩrĩra kwaga ningĩ kwandandũrwo kuumanagia na hau. Mwĩroreri na mũthikĩrĩria, ta nyitĩrĩra o hau, atĩ rĩu nĩ aciara ciana, ena ciana ithatũ na nĩ aciara kaana kangĩ, agatua nyamũriũ ya gũkũ ahika. Aciara kahĩĩ kangĩ, agatua ga gatano, agatua ithe rĩu mũmũciari wa mũirĩtu ũyũ, angĩkorwo ndanaciara kana kangĩ ga kairĩtu amba kũrũgamĩra hau rĩ, kĩũria kĩnene gĩakwa rĩ, nĩ gĩkĩ kĩmwe, atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria na mwĩroreri, mwana ũyũ wa mbere nĩwe mwana ũrĩa mũkũrũ mũciĩ ũcio, na kwĩragwo gũtirĩ mũndũ ũngĩtunyana ũkũrũ wa ũrĩa ũngĩ, No marigithathi-rĩ, mangĩtua gwĩtanwo-rĩ, mwana ũyũ ndangiumĩra. O na mwanake wa gatatũ, wa kerĩ ndangiumĩra ũrĩa waciarirwo. Mwanake ũrĩa ũngiumĩra mũciĩ ũcio, wetwo marigithathi ma mũciĩ ũyũ nĩ marendekana, nĩ kana gaka gaciarwo karĩ ga kahĩĩ. Ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria witũ, na nĩ ngatho mũno, nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkinyũkithania ikereka rĩa kerĩ, nĩgetha tuone harĩa haracoka hakarehe igĩca mĩkĩre-inĩ ya maũndũ, na gwakinya nĩ kũrenda gũtongorio magongona nĩ marigithathi, gũkahĩngĩcanwo mũno mũno makĩria. Nĩ ngatho na nĩ ngatho cia mwanya.